Kozendita jangi muoffice so. Ah, ndaingoti someone achiya achicleana izvi. Aiwa, uri kuti someone? Someone, ah. Iwe kunatsa kuti someone else should do it. Iwe uramba imbomira izvo zvouramba inoita maziri. Gadziri hapana problem. Uri right? Eh, wabu. Saka uri kuti someone else you do it. Somebody, someone, yes. Zvekucleana izvi. Ah, kucleana. Ah, asi kuti mira ndibokudza nyaya inonakidza zveyo. Unoziva kuti mumwe someone anogona kuitani. Ndani. Unoona zvomuzive. Ah, natso kuderera. Unomuzive someone. Handimuzivi. Someone wacho anogona kuita iwewe. Uri kubata ngomire ingomire iyo. Ungati someone kuita inini how? Ndiri kuti someone wacho iwe. Iwe wani wakamirira someone. Someone. Anobva someone. Yes. Ah. ah. Someone wacho ndiwe because wabvawo kumwe kunhu. Wapabata. Munhu wese apinda muno mune jank anga achingotiwo someone someone. But someone wacho ari kudiwa ende ndiwe. Uri kubata Iyi ndiyo yatinoti initiative manje. Ende toda kudzidzisa nhasi kuti pamusoro peinitiative kana kuti chido. Chido definition yacho iripo pamadziva. Unoiona iyo definition yechido iyo? Chido hanzi chido kuzvisarudzira kuita basa usina kutumwa. Alright, mawawo kwai kuzvisarudzira basa ndisina kutumwa. Saka iwe nevana vari mutv ndiri kuda kuti munatse kuteerera uri kunzwisisa saka ndoda kuti munatsokuteerera saka iwe unatsokutsvaga pekugara orit mira i think ini namuchikura ndaudzwa ngano dzasuro nagudo ndichidzidzwa nyaya kurayira kuteerera vakuru hamuna minyaya here yamungambotiudza ingaenda because mukangondisiya ndakadaika ao ah, zvangofanana mangwana kusora mangwana ndikoko nyaya hadziperi umwe wangu nyaya hadziperi iwe natsokugara pasi asi chandiri kuda kuti uite da kuti unatse kuteerera uri kunzwisisa orit anongozamazama ndivandoevana vari mutv avo ndoda kuti munatse kuteereresa panyaya ndoda kutaura isu ngati timboteererai handika timboona kuti chii mukoma vedu nyaya iyi manje ndeye mubhaibheri unoziva mubhaibheri mai vanomwe murume wainzi nehemaya rega ndikutsanangurire nehemaya usafunga kuti waiva mambo no no no no waivawo ordinary person seiwe kana ini sokudzi Mm. Asi kuti nei baba roza basa raita waishanda namambo ari achiita zviya zvekuti mambo vakapiwa tii yaipura nepaari osipa obva apa mambo Alright, mm, pane wandakambowa futi mubhaibheri Eh, iwe, kabube kakuwa kakubera Alright, alright. waiona Ndo- saka aitifanda mambo akatengerwa fanda yaipura nepaari pakauya koko yaikura nepaari handina tiri nemai ndoda kuzvawo inoona kana neno basa muri derere kungotesta muchipa vangu kudla asi kuti hapasi kuva nenyaya zve pane nyaya chaipo chaipo ndepapa manje chido chanehemaya chakazouya pakuda isu hmm. nehemaya akazovizitirwa namamudzikoma ake nemablazi ake vanga vabva kujeri ko kumusha kwana nehemaya asi kuti vabva kujeriko ikoko mati kwainzi kwanga kwaputsika putsika zvaita kunge jangi iri muofisi ino kuiona i vakamuudza vakati nemaya vakatouya vakati nemaya e, kwedu kujerusarema kwaputsika putsika asi kuti someone should go and build Wabaona? All right. Iri Jerusarema. Ah, Jerusarema. All right. Ah, Asi kuti manje unoziva zvakaitika. Eh. Mupfungwa dzaNehemia makangoti mping. Akati no. That someone is me. Wabaona? Akatora basa rese neresponsibility iyoyo kuti ite yake.
saka iwe just like nehemaya mubrain mako munofanira kuti chii then utoti that someone is chii is me wapabata saka iwewe ndoda kuti udzidzise vana vari mutv ava kuti kana tichiti chido unavataridzaiwewe handiti

pane zvimandiro ndiro zvakadii asi ayo ngatitosukwa manheru woti paruvazhe paipe ungomuka uchirwa ruvazhe makuseni isu vakundisi madhara ematumba handichanyaya kuuta zveexercise kakumuka makuseni so wobva ungoti dedi nkomakudzi handidi munhu joka joka ungoita ukaphysical fitness sowanika zvose zvoda kuti angu ngazvitanga newe wotaza nemai anongoti musoro make ya eh, chiona imanje nyaya iripo inini sezvo wona kunoda yoka Regai mbotanga na cleaner munomu ndimboona kuti how far because hey ndakukurasa ne mai hanchamiri kutumwa ndakutanga kuzviri kuita zvechido ne initiative saka hold on 2 minutes hey

pane vane macomments pane zvataita vane vanofungawo tingaisawo something pane zvatiri kuita mogona kukomenta pafacebook nepayoutube and phone number dzedu dziri kuda pazasi pascreen papapa dzichange dzichibuda ndopanguva kutibata pawhatsapp handika and every friday